Lutino awobiwa ma wanywalo wa anyira ma wanywalo nywalo biloyo lutinowa. Mano pingo?
Cam peke buto ki kec, lutino pe romo buto ki kec.
I ayom ni pwod itye neno Lakwed TV. Man an Steve Akelli yub me Tam pa Lwak. Tin watye olayi long. Alegiwa alega ni wuter dwanwa, dok ka ngat ma tye ka winyowa maber myero owinywa ki olok ada. Ki dong watye i kwo matek. Wan jo mukene tye ineno watye ineno watye ka yelle ki gwoko lutino kic kenwa wek nongo lutino kic ocam, gunen i kin gang ki nongo olo to. Myero wel obed kit ma jwi-ni kidwok wel kit ma con watye kwede. Laka wel ojane, cwinya dong cwer cwer mo. Tung dwoko wiya wa i kare ma naka yang lweny obedo i lobo wa ka eni. Pien ka ineno kare ma naka yang lweny obedo kany-nyi, Wacamo jami pa gamente ma kipoko apoko bene can okelo two cwiny, iwinyo kono kanca, iwinyo kono two ngo naka yang two eni peke i acwali pien wan nongo wapuro camwa apura wel jami pe tek ada wun gamente ka wuwinyowa wukonywa dwoko wa wel wan eni watye ka pito kic. An atye ka loko loka wel, loka wel tye marac, wel tye matek ma kwo pa lutino keken bene tek. Lutino awobiwa ma wanywalo wa anyira ma wanywalo nywalo bene loyo lutinowa. Man pingo? Cam peke, buto ki kec lutino pe romo buto ki kec. Wa lutino ma lupwony omyero opwonygi ni nongo lupwony nongo lutino pe pien kec nongo oloro yo weng. Kero peke pien gubu ka pe iyeng gin ma bedo peke. Gin ta koko ni wel aye tek ento wel mo aye tye ka diyowa meno wadoko lok kom wel ma kwako tic pa boda boda ci omiyo tic ma nongo watye ka tiyone tic odoko tek ki wan tutwal macalo boda boda pien kastoma dong tye ka lworowa-o pe dong tye ka miniwa tic maber. Cen mo watye ka nongo mo madii dong pe. Romo wabino i kabedo me ka galo wang kany keken.
Macalo bodaboda obedo biacara, kumeno ko kit ma dong iwaci kastoma tye ka lworowa alwora-ni, labiacara myero obed ki diro wek pe orweny bijinec ma mege. Kit diro ango ma in itye ka ketone wek olo to kwo pe oloyi?
Twatwal kacel ki mono dong wajalo ajala dong, watwero wa dano ni weko dong pe warweny kacitoma dong weko twero walok aloka kedgi ci kiwinyo awinya mere i wel. Ka calo wan lubatibati pe wangeyo gin ango ango ma tye ka timme wek wel tye ka medde mo aye ni dong wan pe wangeyo ci dong wan watiyo ki gin ango ma dong tye ka maleng. Dong nenona ki tung bota na nongo mere ka nongo gamente romo timo gin mo, ol oto kong gidwokkiwa wel mo piny wek bene wel transport wa odok piny pien ka ineno gubedo caa ni bene kite dong jamine tye matek keken wa school fees keken pe dong nongo ne keken tye ka yelo wa wa ma acama keken botwa jo mukene gubedo caa ni gi calo bada bada gitye ka pango wa ot ki culo litino gang kwan.
Itamo ni ka gamente tye myero odwok nyo ka itamo ni ka gamente myero odwok wel itamo wel mo myero odugi ciling adi? Wel mo ka dong wel marac tutwal nongo cik ngai alip adek ki wiye, ngai alip adek ki miya abic odugo kwede piny ngai alip adek nongo pi lyeto acel acel nongo dok pe bedo marac tutwal wek en onongo kit iromo ringo ci iromo ringo kany ki wa laco ki itingo alip acel, alip acel ki miya abic nongo alip aryo nongo pe rac. Wel mo.
En onongo tye ka affecting wan marac adada pien wan wagoyo mo i wel matek. Wel matek-ki wel me ciling adi? Wel me alip abiro ma nongo wan watye ka goyone ki mo. Ento nongo client ma wan watye ka tingogi nyo kastoma ma megwa, tek in dong iwac ni olo imed kit wel mo miya abic i kom distance ki ka ma nongo ngat acel cito-ni en dong pe ye. Tek in dong iwac ni imedi en dong kwero, ci dong at the end nongo in dong wa cente mo ma bedo ni itiyo dong bene pe. Labongo kastoma wun pe wuromo bedo tye. Man diro ango ma dong wun wutye ka tic kwede te nini wek wun oto wunong kastoma mapol? Waloko aloka ki kastoma, pien ka in ingolo wel me cito ka mo ki kastoma ci kastoma onongo ni diye, dong myero wulok kwede aloka i yo maber wek oto in bene inong mo, en bene onong mo. Pien ka dong pe iloko kwede dong bene pe inongo. Ber tutwal cawa man watye i opic madit me i cuk Olailong ka ma lutela pa lucat ma gicato i cuk eni weng gitye. Watamo ni wakwany bene tutwal neno wa megi ki tutwalle macalo lutela. An nya kilwonga ni Auma Agnes, atye won kom pa lulok app. URA, Taxes tye matek, tax tye madit ki dong jo me council Bene watye ki tax me trading license bino ma dong waculone dong ngo ngayo wa oo ki ka aye wan cuk wa ni pud cuk manyen olo I long annex pud tye cuk manyen pud pe ori wacako I kare me covid me yelle mere me cana gi kwo ma ange ni kite wa wun eni bene wutye ka neno kite ngo kite cuk wa ni tye kwede. Dongo lobo mo ma dii pud pe iye, tax tye madwong. In iyabo tin ma nongo pe icato cabit acel nongo tax obino cok ma romo adek mapat pat. Local tax bino ki mege, URA kelo mege, jo me council kelo mege ci dong jo mukene eni wabedo ki lworo pien me acel ka URA calo ka obino joni bino ki mony ma in iromo neno ni ee eni dong ngo ma bitimme. Dano cako loro doggola fuk fuk fuk fuk cako ngwec ka waneno ni komwa dong myel amyela ci tax tye marac ma tye affecting dano madwong adada pe paro ko in lagoro gin eni tye ka diyowa lugoro ka ineno wel jami wel jami tye matek. Itamo ni taxes nyo mucoro ma tye ka Dugu dwong tutwal i kom lubiacara ma megowa-ni. I taun-ni bene tye i kin jami manok ma tye ka medo wel i cuka eni. Yes, romo bedo i kin jami ma tye ka medo wel, pien ka in ineno, en tax bino matek ento cente tye lapiny. Walego gamente me miyo dwon lwak me cul pa MP me dok piny Pien gin ma tye ka diyo lwak i wi mucoro loyo aye ciling madit tye ka cito ka culo MP. Labongo i dwanwa wan lwak. Lutela eni wan lwak aye oyero, wan lwak aye ocwalogi i tic, wacwal ni guter dwanwa malo, ento gin cito ka moko ginatiya i komgi ki kekengi ma gin pe odwogo gamo dwanwa ki i te dero. Ka angolo dogi manok, ka iwaco ni wan lwak, nongo an gi in watye iye. Kekette ni in. A Gimiyi twero me ngolo wel mucara ma myero giculgi MP nongo ibi minigi ciling adi? A Nongo mucara pa MP Onongo anongo ni mucara pa MP opore i million adek i kom MP ma tye i distrik acel acel. Tyen lok man oweko awaco. Pien kube lutic pa gamente matino tino, labole tiyi lapwony ma MP ma lapwony aye opwonyo, cam mucara ma loye lapwony, kon pwony eno ni ryeko eno ni weng ogamo ki bot lapwony. Pi man, ciling eno mukene ma tye i wi MPs myero ki ngol odug piny wek ki cul mukene ki lupwonyewa kacel ki daktariwa. Mono aye lok ma an aloko pi an.
me loko lok awel macalo in latela pa lucat ma gicato cuku lai long kany, tam ango ma imiyogi lubiacara wa ti ite kare matek ma cat wil peke wel jami ti lamal itamo ango? Diro ango ma itamo ni myero guti kwede wek olo tog gugwen gin mo gudok kwede gang? Tam ma an amiyo ki lucat wil luwediwa en aye lucat wil gudir cwinygi, guwiny lok ma wan lutela bene watye ka dongo duru pi gin, gubed mot wek wan macalo lutelagi ka kokowa oo anyim gamente owiny dwanwa kita wel tekke ka giromo dwoko wel wek gudwokiwa wel piny wek kwo kudug yot pi wan. Kumeno, atamo ni myero idwong acel aryo mo lok ka lupwonnye. Itamo ni yo mo tye mapat ki jemo ma lupwonnyeni giromo kelogi i mitigi ka maleng dok cobbe? Yo tye ma lupwonnye bene romo tic kwede wek mitigi ocobbe. Me acel, lutela pa lupwonnye tye macalo dul ma kilwongo kwede ni UNATO. Myero lutela pa lupwonnye gucwal dwangi malo bot gamente Wek gamente guti ki dwan genne wek gikony lupwonnye ka ka ma gin tye ka mitone-ni, pien wa wan ma lunyodo bene waneno ni lupwonnye mito myero kimed mucaragi. Pi kiromo medo mucara pa dipatimen moni, dipatimen moni kitenyo, Enoni kit a in anga? Iwinyo nini? Kon wun weng kilwongowu ni lupwonnye. Twakatwaka ka kiwaco ni ngede tye ki rwom makato lawote, kicul liwel rwom. Winye, dok pore, pien okwanni tye ngo? Lakuru pa lawote tye lamal. Ento, pe giromo medo ni kimed pwony pa mucara pa lupwonye Sayan, ento pa lupwonye mukene ni bedo pe. Eno ni aneno calo gamente tye akelo tele i Uganda dok gimito neko Uganda. Wapwoyi matek twatwal pi tammi. Atamo an amito apwo lakwed TV. Eno obedo kamponi maber. Wan lwak me cuk me acel wape ki cawa me wot. Gin omiyo apwoyogi, dul eni obedo dul ma yenyo wan wa i kin yo, wa i kin gang, me gamo tam pa wan macalo lutedero, me cwalone anyim. Eni amito apwogi adada, dok alego lwak Weng me bedo ka neno lakwed TV, pien TV eni obedo TV ma tiyo ki lwak, ci lwak weng myero obed ka nenone. An apwoyo, an ape ki lok mapol. Alego wun tyen mukene bene me dwogo ka gamo tam ki botwa. Pien pol kare wabedo ki tam i cwinywa, ento onongo kar ka ma omyero wawac tamwa iye-ni eni pe. Ci man gin ma wutimo, wutimo gin ma pire tek, gin me aura ma kelo deyo i kwowa, wan lute dero ma kerowa pe me wot. An apwoyo. Aber tutwal, apwoyo ni pwod itye kedwa. Wao i agiki me yubwa me tam pa lwak i Lakwet TV, ci wawinyo tam mapol. Ngo ma lubiacara me Olayo Long Market tamo ni ka gitimo ci wel eni wabikato iye? Ya, ma wii pwod pe owil, alegi ni tim ber, tye button moni tye kenyu, subscribe button, tim ber gudi. I liking a channel ma megwa gi dong wii pe owil wek pe ikeng yub mo keken ma tye bino i Lakwed TV tim ber igo lang moni kenyo gilwongo ni notification bell an lador yub Steven Loum.